Taallam öwredilýärdi we tutaallam öwrenilýärdi, bildirilýärdi we bilinýärdi. Bil kelamy kelam bilen bildirilýärdi, kelam bilen bilinýän ylymdan owalkydy. Bu hem indi kelam bilen bildirilýär, kelam bilen Bilinýänligi sözli kelam diýjek bolsaň, kelam menen bildirilýän, kelam menen bilinýän ylmyň hemmesine kelam diýmeli. Onda fykha-da kelam diýmeli, usul fykha-da kelam diýmeli, hadys tefsire-de kelam diýmeli. Hemmä, şolaryň içinde feutlaka bes aýdyldy, alyş ylky, ylmy kelam edi, häzir ism fi isimdi. Kelam diýen isimde şoňa aýdyldy, näme diýip? Lidälika şu awwal bolmaklygy çäkli. Şol meselän kelam bilen öwredilýän, öwrenilýän ylymlaň awwalkysy bolmaklygy sebäpli kelam ylmy kelam diýen, kelam diýen ady şu ylmy kelama aýdyldy. Şu awwalkysy bolýanlygy sebäpli.

Şu isimli bihiş ylmy-kelama has edildi. Has edildi diýeni näme? Welem ýutlak aýdylmady ala gaýry min gaýry-da aýdylmady. Beýleki ylymlara aýdylmady kelam diýip. Düşdükmi? Näme diýip aýdylmaýar? Aa, temýiz, temýizem saýlamak şertli. Ol Mikelany beýleki ylymlardan saýlamak çäkli. Tutak gelýänçä bir yl bar. Ýene bir yl bar. Başga näme diýip, şu özüne hünän akydalary öz delillerinden bilmekligi paýda berýän ylyma başga näme diýip kelam bilen at berilýär? Başga, ine, kelam bilen at berilýär, başga näme delil jähetli?

Düşdüňmi? Ýagny kelamy iki janipden aýlandyrmak. Sen bir zat diýýäň, tarapyň bir zat diýýär, onuň kelamy iki tarapdan aýlandyrdygyň bolýar. Şu idaratdyr-a. Eşidýäňmi? Idarat etmelidir-a. Idarat. Edara edýürdänmi? Ha. Seňki şeýlemi? Idarat näme bolýar? Seňki ozal jüri dämişdi, şoňa görä aýtýan. Kelamy iki tarapdan aýlandyrmaklyk bilen sabyt bolýarmy? Oňa görä kelam diýilýär.

Birde welin tutaş ylym, ekser ol ulgam ylymlaryň köprägi bolmaklygy jähtden hylasyny hylap edinmegiň we nizamyny dawa edinmegiň. Hemme ylymlarda-da hylafy dawa bar, emma ylmy-kelamyň dawasy beter kän. Ylym diýýän ylmyň kelamynda hylaf, niza, dawa beter kän. Ondan feýeştetdu, bes güýçlenýär, iftikar u şi ylmy-kelamyň muhtaç bolmagydyr kelamy keplemekden ýaňa, mahal muhalyfin, Muhalyplar bilen hemra geplemekden ýaňa ygtyýajy güýçlenýär. Howa reddi red etmek bilen red etmekden ýaňa, al hem şu muhalyplary red etmekden ýaňa, düşdüňmi? Red etmekden ýaňa ygtyýajy güýçlenýär. Ýagny kelamdan ýaňa ygtyýajy güýçli bolan hem ol kelam diýilýär. Ýene bir yllaty, şu akydalary öz delillerinden bilmeklik paýda berýän ylym we kelam diýip at berilýär. Başga näme jähetli? Bir-de welän ýotaş ylym likuwwati edilletihi, muň delilleriniň kuwwatly bolmaklygy, muň delili delili akyly kuwwatly bolýar delili akyly diýenleri. Delilleri kuwwatly bolmaklygy jähti sary aýlanyş ylym, kändi göýäki şu ylym hoş ýer kelam kelam ýarak. Düneme an zat kelam bolmaýyn, azap ylymdan öňe bolup bilen onuň ylymlaryny beýlek ylymlar ylym däl kelam däýýärlak. Kelam bir şu ýalak. Şoňa görä kelam diýilýär. Kema ýukal aýdylyşy ýaly akwa akwa üçin minel kelam iki kelamdan akwa üçin aýdylýar, hada huwel kelam. Iki kelam bolsa, biri akwa bolsa, kuwwatly bolsa kelam şudur diýilýär. Bu beýlekini kelam hesap edilmeýär, o-da kelam ahyry. Ýene bir delili. Şahydalary

aralaşmak ýüzünden, hiç ýürekde hereketlenmek ýüzünden diýdi. Düşdüňmi? Onsoň Fesummiýe bir at berildi, şu ylymga, bir kelamy kelam bilen, ol kelam ýene muşdaky çykarylan bilen, kelim kelimden. O şu kelimde nämedir? Ertüh, ýaradyr. Onsoň ýarada täsir bolşy ýaly, hümle-de täsir bar, oňa da kelam diýilýär. We hada, şu ylym kelam bilen at berlen ylym.